Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал хәерле кич. Бүген булачак темалар хакында кыскача.
Лаеш районында дуңгызларны яндырдылар. Обкладывают горючим материалом. Африка чумасына каршы ветеринарлар ничек көрәшергә җыена? Моны Руслан Хөснетдинов белеште.
Үлгән кешеләрне дә талап була. Суд приставлары әнә шундый яңа ришвәтчелек юллары уйлап тапкан. Аларны ни көтә һәм нинди җәза булачак? Бу хакта тулырак Нияз-Рахман.
Финанслауны арттырдылар, нәтиҗәсе көтелгәнчә булырмы? Казан урамнарында ремонт барышын Гөлназ Сәйфетдинова күреп кайтты.
Чират гаражларга да җитте. Куйганнарын урыны занимай итеп торалар, ме? Хуҗалары юк. Казанда законсыз гаражларны кайчаннан сүтә башлыйлар? Бу хакта Гүзәл Әлимова.
Асфальтка уелып калган тәгәрмәч эзләре бетәрме? Быел Казанда 1 миллион 740 мең квадрат метры юл катламы ремонтланырга тиеш. Финанслау ике тапкырга арттырылды. Татарстан президенты өстәмә акчалар да бүлеп бирде. Хәзер шул акчага юлларны ремонтлый башладылар. Асфальт катламын җәю генә түгел, эшне сыйфатлы һәм, иң мөһиме, вакытында башкару бурычы тора. Башкалада һәм районнардагы эш барышы белән Гөлназ Сәйфетдинова танышты.
Махсус сызылган юл билгесемени, тәгәрмәч эзләре ерактан ук ярылып ята. Бу Җиңү проспекты. Юлның бер ягы әлегә колеялы булып кала, икенче рәтеннән асфальтның өске катламын кубаралар. Казан юлларында капиталь ремонт сентябрь ахырына төгәлләнергә тиеш. Бу эшләр өстәмә бирелгән суммалар хисабына башкарыла. Ә алдан ук каралган акчаларга таянып, планлаштырылган эшләрне шәһәр көненә бетерергә ышандыралар. Тырышабыз инде эшне эшләп бетерергә, вакытында эшләргә тырышабыз. Зур Казан боҗрасыннан гына да тәүлегенә 50 мең автомобиль үтә, хәрәкәт күп, өстәвенә ярты ел шиплы шиналарда йөрибез, шуңа өстәп һава торышы. Юлларның тиз таушалуын Транспорт министрлыгы җитәкчесе шулай аңлата, мондый юллар үз чиратында аварияләргә китерә. В связи с этим были приняты. Шуны күздә тотып, катгый стандартлар кабул ителде, юлның өске катламы өчен вакташ һәм мастикадан ясалган Асфальт кулланабыз. Ул хәрәкәт күп булган юллар өчен аеруча актуаль. Шулай ук полимерлы битум да кулланабыз. Быел ремонтлаган юллар гарантия вакытын узар дип өметләнәм. Гарантия 4 ел. У каждой подрядной организации есть лаборатория. Һәр подрядчы оешманың үз лабораториясе бар, алар асфальт катламының сыйфатын тикшерә ала. Үзәк лабораториядә эш барышын контрольдә тота. Машина йөртүчеләр ремонт белән бәйле бөкеләргә түзәргә әзер. Бик чытын йөрергә, бик чытын. Ну, ярый, ясыйлар әле хәзер менә, Аллага шөкер. Колеяларны ясасалар, бик әйбәт булыр, потому что аварийность э, меньше будет. Казанда болай юллар яхшы. Чувашия караганда Удмуртиягә бермә-бер яхшы. Алабуга юлларында да эш кайный. 97 миллион сумлык ремонт башкарылачак. Тездән пычрак йөреп йөргән авыл халкын да сөендерәләр. Бехтерево авылына вакташ салу өчен 3 миллион ярым сум акча бирелгән. Тагын 4 авылга шундый юл катламы җәелә. Бистәләрдә асфальт яңартыла. Люди уже жаловались, было невозможно пройтись. Элек халык билгеле зарлана иде, үтеп булмый иде бит. Бүген без шат. Түбән Камада исә йорт ишек алдындагы юлларны ремонтлау масштаблы бара. Республикада гомумән юллар төзекләндерүгә өстәмә 2 миллиард сум бүленгән. Бу акчаларга 200 километр юл эшләнергә тиеш. Гөлназ Сәйфетдинова, Алексей Алексеев, Яңа гасыр каналы. Казанның Меңьеллык мәйданындагы Әзгат Галимҗанов скверын да төзекләндерә башладылар. Тиздән биредә җәяүле сукмаклары булачак һәм ял итәр өчен урындыклар да куелырга тиеш. Әлегә сквер ябык, ә хәйрияче Әзгат Галимҗановка куелган һәйкәлгә исә зыян килмәсен өчен вакытлыча челтәр белән каплап куела. Барлык эшләрне егерме бишенче августта тәмамлаячакбыз, ди төзүчеләр. Лаеш районында бүген дуңгызлар яндырдылар. Татарстан ветеринарлары шул рәвешле Африка чумасына каршы торырга өйрәнә. Әлеге куркыныч йогышлы авыру инде республикада якынлаша. Ул бездән нибары 300 километр гына ераклыкта Пенза һәм Түбән Новгород өлкәләрендә теркәлгән. Аны Сарытауда да таптылар. Африка чумасы Татарстанга ни дәрәҗәдә янаганын Руслан Хөснетдинов белеште. Отдел внутренних дел, представителями района. Бүгенге өйрәнүләр махсус сценарий буенча узды. Аның легендасы буенча Лаештагы бер шәхси хуҗалыкта кичтән ике дуңгыз үлә. Хуҗалар моңа борчылып, ветеринар идарәгә шалтыраткан. Соңрак белгечләр үлгән хайванның эчке әгъзаларын кисеп алып, лабораториягә тикшерүгә җибәрә. Экспертиза әлеге дуңгызларның африка чумасыннан үлгәнен ачыклый. Абзарда калган тагын бер авыру дип саналган дуңгызны махсус укол кадап үтерәләр. Берникадәр вакыттан терлекләрне Ике метр тирәнлектәге чокырда яндырдылар. Сценарий буенча барган өйрәнүләрне республиканың барлык районнарыннан килгән ветеринарлар күз дә алмый күзәтеп торды. Бу бик кирәк әйбер, чөнки менә соңгы ике айда килеп чыккан АЧИС, Африка чумасы дибез инде, Бу киң таралды Рәсәй төбәкләрендә. Шуның өчен инде менә бүгенге республикабызда бүгенге көндә юк. Тик шулай да республиканың һәрбер районы африка чумасына каршы торырга әзер булырга тиеш. Россиядә дуңгыз чумасы йогу очрагының 125 очрагы инде теркәлгән. Татарстанда бу афәткә каршы күпсанлы саклык чаралары күрелә. Классик чумага каршы дуңгызларны, значит, прививкалар үткәрелде һәм һәрбер дуңгыз булган йортта, Аңлату эшләре алып барылды индивидуаль һәрбер хуҗа белән. Дуңгыз продукциясе һәм тере дуңгызларны кертү, чыгару Татарстан территориясенә бик каты нык контрольдә тора безнең. Чөнки төрле авырулар безнең Россия буенча бик каты үрчем белән бара. Ветеринарлар тере дуңгызны һәм аның итен чит төбәкләрдән сатып алган очракта уяу булырга чакыра, сатучының кулында терлеккә вакцинация ясалганлыгы турында белешмә булырга тиеш, аеруча Пенза, Саратов, Рязань, Түбән Новгород өлкәләрендәге сәүдәгәрләрнең, чөнки бу якларда дуңгызларның африка чумасын йоктыру очраклары теркәлгән. Лаеш районыннан Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Башка темалар хакында. Эш урынында имгәнү һәм үлүләр дә нигездә авыл хуҗалыгына туры килә икән. Бүген Казанда шул проблеманы күтәрделәр. Хезмәт урынындагы куркынычсызлык таләпләренә битараф җитәкчеләр аз түгел, ди белгечләр. Гомумән, ярты ел эчендә республикадагы предприятие һәм оешмаларда гына инде 18 кеше үлгән, тагын 63-е имгәнә. Адәм тормышы өчен кем җавап бирергә тиеш булачагын Ләйсән Сабирова ачыкларга тырышты.
Сыйфатлы һәм имин урып-җыю кампаниясенең төп бурычлары. Рафис Сафинның бу инде сигезенче урагы, төрлесе булган. Төрле очрак өчен аптечка да, ут сүндергеч тә янда. Әйтәләр инде, аңлаталар, ничек эшләргә, безопасность. Инструктаж, махсус кием, медицина күзәтүе, басуда янгын сүндерү техникасы булу, катгый таләп. Унсигезенче июльдән унҗиденче августка кадәр Татарстанда урып-җыю кампаниясе вакытында хезмәт куркынычсызлыгы айлыгы бара. Мин менә егерме бер ел эшлим. Тормыштан да әйберләр күп булды. Алла сакласын, шуңа күрә ул темага хәзер күбрәк роль утилять итәбез инде. Беренче яртыеллыкның кызганыч статистикасы, унсигез үлем һәм алтмыш өч травма очрагы, нәкъ авыл хуҗалыгы, тезелеш һәм транспорт белән бәйле. Аларны булдырмый калып була иде, чөнки һәр очрак артында кеше битарафлыгы тора. Электр газы сварщик, у которого отсутствуе необходимые навыки обучения. Вазгыять узган елгыдан күпкә уңай, әмма Казан, Тукай һәм Түбән Кама районнарында ул тискәре якка үзгәргән. Хәр очрак кеше тормышы, бу мәсьәлә хәзер республика җитәкчелеге күзәтүендә. Министр сүзләренчә, күзәтчелек органнары чараларыннан тыш профильле министрлыклар белән уртак рейдлар оештырыла, ә матди якны кайгырту максатыннан июль башыннан хезмәт хакын түләмәгән җитәкчеләргә дә таләпләр кырысланды. Закон буенча эш бирүчеләргә административ штрафларның саны арттырган. Ул, беренчедән, ун һәм егерме меңгә хәдәр, ә юридик затларга ул йөз меңгә хәдәр күтәрелде. Бүгенге көндә ул штрафның саны бер меннән биш меңгә хәдәр генә. Моннан тыш, хезмәт хакы түләнмәгән һәр көн өчен компенсация күләме дә артты. Хокуклары бозылган очракта, хезмәткәр хәзер җитәкчесенең юридик адресы буенча түгел, ә үзе яшәгән урыннан судка шикаять тапшыра ала. Казаннан һәм Лаеш районыннан Ләйсән Сабирова, Әмир Залишев, Яңа гасыр каналы. Суд приставларыннан үлеп тә котылып булмый. Казанда биш пристав вафат булган кешеләрнең банктагы исәп-хисап счетыннан акча үзләштереп яткан икән. Җинаятьчел схема аша биш миллион сум акча урлыйлар. Өстәвенә, закон бозучылар әле яңа гына эшли башлаган яшь э, хезмәткәрләр булып чыга. Алар инде кулга да алынган кара җанлы приставларның эзенә ничек төшкәннәр һәм аларны нинди җәза көтә? Бүген әлеге хезмәт җитәкчелеге бу хакта журналистларга да сөйләде. Аклануларын Нияз Рахман тыңлап кайтты.
Үз погоннарына карата төшергән хезмәткәрләрнең ни өчен бу адымга барганын җитәкчеләре аңламый. Бассуд приставы Радик Ильясов сүзләренә караганда, хезмәт хаклары Башка һөнәр ияләреннән әллә ни ким түгел. Зарланырлык урын юк. Әле яңа гына эшли башлаган ике яшь белгечне закон бозарга ни этәргәне билгесез, ди ул. Первым делом нами было проведено мониторинг. Беренче чиратта без барлык башкарма документларны тикшердек, аеруча игътибар белән әҗәтләре булган пенсия яшендәгеләрне. Җинаять схемалары акылга сыймаслык була бу намуссыз приставларның үле җаннар белән эш иткәннәр, алар имеш, бурычы булган кешеләргә карата эш ачалар, мөхерләр ясатып, документларын барлык таләпләргә туры китереп имзалыйлар һәм банкка барып акча алалар, барлыгы 25 шундый кырын эшләре теркәлгән. Кайберләре буенча акчалар инде кулларына да төшә, 5 миллион сумны үзләштерергә өлгерәләр,

Әлеге ришвәтчелек схемасын булдырган суд приставлары хәзер сак астында. Алар үз гаепләрен тулысынча таныган. Ә менә бу эштә калган фигурантларның кем булганы әлегә кадәр сер астында саклана. Нияз Рахман, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Суд карары нигезендә Казанда законсыз куелган гаражларны да сүтәчәкләр. Зарланучылар булса, әлбәттә, сүз ишек алларында урнаштырылган корылмаларга кагыла. Хәзер шәһәр башкарма комитеты халыктан мөрәҗәгатьләр дә кабул итәчәк. Башкалада рөхсәтсез куелган киоск-кибетләрне сүтә башладылар инде. Тиздән чират Гаражларга да җитәргә мөмкин. Проблема ни дәрәҗәдә актуаль булганын Гүзәл Алимова ачыкларга тырышты. Ну вот это мой гараж. Он здесь существует, скажем так, советских времен. Диләрә Йосыповага бу гараж бабасыннан ук калган. Биредә аларның машиналары тора. Кирәк-яракларны саклыйлар, шуңа да ишек алдындагы гаражларны сүтәчәкләр дигән хәбәр аны борчуга салган.
Бу гараж безнең күптәннән, совет заманыннан ук тора. Бәлки, кайчандыр ишек алдын бераз ямьсезләгәндер дә, без инде аны төзекләндердек, документлар тәртиптә. Бар да законлы булгач, ник әле без аны сүтәргә тиеш? Сүз бары тик законсыз урнаштырылган гаражлар турында гына бара. Рөхсәте булганнарныкына тотынмаячаклар. Тик шәһәрдә гаражның ишеге Кайсы якка таба ачылганын да хәтерләмәүче хуҗалар бар. Кырылмадагы йозаклар инде тутыгып беткән. Кайбер гаражларга бөтенләй якын килә торган түгел, алар ташландык хәлдә. Сукмакларына чү үләннәре үскән, агачлар үсеп утыра. Аларның хуҗалары соңгы тапкыр монда кайчан булгандыр, билгесез. Шәһәрне эстетик яктан ямьсезләүдән тыш, ташландык гаражлар бүген торак-коммуналь хуҗалык белән идарә итүче компанияләрнең баш бәласе. Чаще всего мы с этим сталкиваемся, когда производим благоустройство. Нигездә ишек алларын төзекләндерә башлагач, бу проблема белән очрашабыз. План буенча ул урында балалар майданчыгы булырга тиеш, анда законсыз гараж. Хуҗаларын табып, аңлата башлагач, мәсьәлә үзе уңай хәл ителә. Әле судка ук барып җиткәнебез юк. Шәһәрдә шундый проблема хәзер һәр ике ишек алдының берсендә. Чистай урамындагы әлеге ишек алдында кайчандыр биш гараж булган. Күптән түгел территорияне төзекләндергән вакытта аның эчесен сүттергәннәр. Хәзер аларның нигезләре генә күренеп тора. Ә калган ике гаражның исә ишегенә игълан ябыштырылган, аларны да сүтәргә кушканнар. Бу гаражлар да муниципаль җиргә законсыз урнаштырылган. Халыкның исә ишек алдындагы гаражларга күзе ияләшкән инде, бик исләре китми. Ну алар менә куйганнар инде, урынны занимай итеп торалар, менә хуҗалары юк. Юк, ямьсезләмиләр алар, вообще кырый да теге якта. Конечно убирать надо, чтоб цивильно было как то все. Шәһәр башкарма комитетының исә рөхсәтсез гаражларны сүтү буенча ниндидер аерым программасы юк. Халык мөрәҗәгатеннән чыгып эш итәчәкләр. Гараж кемнеке, башта тикшерергә кирәк, корылмалар Бөек Ватан сугышы ветераннарыныкы булырга мөмкин, аларга урыннар бирелгән иде. Конструкция законсыз урнаштырылган икән, суд карары нигезендә сүттерәчәкбез, дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев, Хәзер зарланучылардан шикаятьләрне халык контроле системасы аша да кабул итәләр. Гүзәл Әлимова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда.
Татарстан сыерларында Голландия, Канада һәм Америка үгезләренең дә каны ага. Элита хуҗалыгында узган ясалма орлыкландыру бәйгесендә Марсель Әскәров та катнашты.
Хаҗга юллама Казанның Динислам мәчетендә мәхәллә вәкилләре мохтаҗларны Мәккәгә җибәрә. Әлхәмдулилла, иншалла барабыз да.
Эмоция күп. Булачак хаҗи белән Айзат Шаймардан фаралашты.
Авылларның икътисадый үсеше һәм азык-төлек куркынычсызлыгы хакында бүген Марий Эл республикасында Россия күләм киңәшмәдә сөйләштеләр. Шлангер бистәсенә илнең 52 төбәгеннән авыл хезмәтчәннәре җыелды. Анда Татарстан хөкүмәте рәисе Илдар Халиков та катнаша. Ул республиканың авыл хуҗалыгы өлкәсендәге казанышлары белән таныштырды. Татарстан бүген Россиядәге барлык авыл хуҗалыгы продукциясенең 4 процентын җитештерә. Безнең республика икмәк, сөт, бәрәңге, шикәр һәм ит белән үз-үзен генә тәэмин итеп калмыйча, аны читкә дә сата, ди

Марсель Әскәров та аралашып кайтты. Менә бу ректосеревикон шприц. Болар бөтенесе стерильный. Гөлфия Әхмәдулова Әлки районыннан ясалма орлыкландыру белән инде 10 елдан артык шөгыльләнә икән. Гарантия ничә процент ясалма орлыкландыруда?
90. 90? Да, потому что...
Элек ул түбәнрәк иде, менә 11 ел элек башлаганда. Ә инде. Барып чыкмаган чаклар буладыр ими? Булды инде, булды.
Калыбрак та өйрәндем, төрле чак булды инде. Конкурсның беренче этабында технологлар теоретик белемнәрен күрсәтсә, соңыннан гамәли эш нәкъ менә шунысы иң катлаулысы, хаталар китә торганы, кемдер каушый, куркудан белгәнен дә онытучылар бар. Инструментны төпкә салам димәдем. Ә, ансы бармыни?
Бар шул. Әй, менә бит тагын.
Сыерның дөрес фазада икәнен белергә кирәк. Ул бит ул теләккә килде дә сразу ни түгел, овуляция вакытына каплаталар икән менә, ни, яйце, яичник бүленеп чыккан вакытта. Яичниктан яйцеклетка бүленеп чыга. Менә шушы вакытны туры китерә ала икән, ул сыер каплана торган була. Аларның кайберләре тоннада 200 килограммнан артып китә. Бәйгегә килгән кунакларга Биектау районы хуҗалыгының горурлыгы саналучы нәсел үгезләрен күрсәтәләр. Ясалма орлыкландыруга күчкән хуҗалыклар өчен Орлык материалын бүген күбесенчә шушы үгезләр бирә, алар арасында Канада, Америка, Голландиядән кайтартылган токымнар, бу ит һәм сөтне иң күп бирүче рекордсменнар. Илшам инде бу атказанган, бүгенге көндә иң югары продуктлы үгез инде. Нидә безнең Татарстанда 23989 килограмм сөт биргән, моның әнисе 305 көндә майлылык Дүрттә дүрт процент, аксым өчтә ноль процент. Бу Америкадан кайтартылган. Америкадан кайткан үгез бу. Өченче елы январь аенда туган үгез.
Токымлы үгезләр бик усал, алар янына ике-өч метрга да якынрак килергә ярамый, үгезне кая да булса алып барырга туры килгәндә, менә шундый ике метрлы таяктан файдаланалар, аның менә шушы башы үгез борынындагы боҗрага тоташырга тиеш. Үгезнең көндәлек туклану рационына ясалма сөт, кишер һәм 5 чөй йомырка керә. Һәр үгезнең үз шәҗәрәсе дә бар, аларның әти-әнисе, әби-бабасы кем һәм кайдан барсы язылып бара. Ясалма орлыкландыру белән шөгыльләнүчеләр бүген Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгыннан субсидия ала. Мисал өчен, орлык материалының бер дозасы 120 сум торса, шуның яртысы 60 сумы хуҗалыкка кире кайтартыла. Биектау районыннан Марсель Әскеров, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Казан Мәриям ана иконасы чиркәве өчен яңарыш фондына 91 миллион сум акча җыелган. Бу мәгълүматны бүген фондның җитәкчесе Татьяна Ларионова хәбәр итте. Зур төзелешкә татарстанлылар гына түгел, илнең башка төбәкләреннән үз өлешен кертүчеләр дә бик күп. Сүз уңаеннан, Болгар ислам академиясе төзелү өчен фонд исәбенә якынча шул ук күләмдә акча күчерелгән. Соборны торгызу эшләре ничек бара һәм тарихи бинаны кайчан күреп булачак, бу хакта алдагы материалда. Теге яисә бу тарихи объектны торгызу бик четерекле эш, төзекләндерү эшләре аерым шартларда алып барылырга тиеш. Казан Мәрьям ана иконасы соборы лке урында торгызылырга, ә бина формалары үзгәрешсез калуы шарт.
Без чиркәүне бер ел эчендә төзекләндерербез дип әйтмибез, бу эш ике, бәлки өч ел вакыт таләп итәр дип уйлыйм. Никадәр акча сарыф ителәчәге дә әлегә билгесез. Без проект буенча эшлибез. Хәзер борынгы фундаментны ЮНЕСКО белгечләре тикшерә, чөнки булачак чиркәү Казан Кремле комплексына карый. Төп максат, тарихи үзенчәлекне саклап калу. Төзекләндереләчәк гыйбадәтханәнең майданы ике мең ярым квадрат метр. Ул Советлар Союзы чорында өйрәнелмәгән дигән сүз дөреслеккә туры килми, ди белгечләр, әмма актив рәвештә ике меңенче елларда тикшерә башлыйлар. Бу ачу эше ул бер этап кына, андагы тирә-яктагы археологик культур катламнар берсе дә югалмады. Шул сәбәпле аның тарихи потенциал ул җирнең шулай ук сакланып кала. Во имя Отца и Сына. И Святаго Духа. Аминь. Гыйбадәтханә урынын узган атнада Патриарх үзе килеп аруландырды. Тиздән заманча технологияләр ярдәме белән ЮНЕСКО һәм Россия белгечләре кул астында тарихи бина күтәрелә башлаячак. Ә борынгы Болгарда Ислам академиясе төзелә. Казанга килгән Патриарх милләтара, динара тигезлек һәм дуслыкны аерым билгеләп үтте. Сегодня во время закладки капсулы в основании строящегося храма посмотрел на высоких руководителей религиозных руководителей ислама, то задал себе такой вопрос, а где еще на земном шаре можно увидеть такую картину? Соборны төзекләндерү эшләренең кайчан тәмамланасы билгеле түгел, ә Болгар академиясе икенче уку елына ачылачак. Төзелешкә ярдәм итәргә теләгәннәр хәер акчаларын Татарстан дәүләт хезмәте сайты аша яисә ике исәп-хисап счетына күчерә ала. Барлык реквизитлар Яңарыш фонды сайтында күрсәтелгән. Динә Хисамдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән бүләк, Казанның Дин Ислам мәчетенә йөрүче Зөфәр Шәмсуллин уйламаганда хаҗга юллама ала. Башта мәхәллә халкы хәйрия проекты кысаларында акча җыя, соңрак җирәбә ясап, беренче бәхетле кешене дә сайлыйлар. Әлеге гадәти булмаган хәйрия чарасын ничек оештырганнарын Айзат Шәймарданов та күреп кайтты. Казанның әлеге Чишмәле урамында урнашкан Денислам мәчете халык телендә мәхәллә мәчете дип тә телгә алына. Бу бер дә юкка түгел. Беренче чиратта, мәчет урам ягыннан күренми, ул менә шушы йортлар арасында урнашкан. Шуңа да хаҗга юллама бирүне беренче чиратта мәхәллә вәкилләре арасыннан сайлаганнар. Хаҗга юллама өчен акчаны бер ел элек җыя башлыйлар, бу мәхәллә карары. Мәчеткә йөрүче акчалы кешеләр шунда ук хәйрия эшенә кушыла. Хәзер менә кризис Башланды бит инде. Элек хаҗга 50 меңгә дә барып була иде, хәзер менә 100, 120 мең кирәк. Без болай уйладык-уйладык та, бер кеше үзенә генә аның хәтлек акча җыярга бик читен бит инде. Кемгә бит Аллаһы Тәгалә Берсен бирә, икенчесенә бүтәнен бирә. Бер-берсгә булышмагач, без бит бары кемнән ярдәм сорарга тиеш, Аллаһ Тәгаләдән башка? Ел дәвамында махсус тартмада акча җыела, сәдака барлыгы 100 мең сумнан артып киткән. Анда шарт итеп куйды хаҗда булмавы, ягъни бер тапкыр да хаҗ кылмаган булуы, икенче шарт итеп куйдык шушы мәхәллә кешесе булуы һәм өченче шарт итеп куйдык шушы хаҗга баруны теләге булуы, ягъни менә син бар дип кенә җибәрү генә түгел, бөтен халык алдында язып, Әйе, түбәтәйгә салып, инде үзенә күрә бер болгату ясап, инде бала кешедән алдырдык. Җирәбәдә өч кеше катнаша һәм бәхет менә шушы мәхәллә әгъзасы Зөфәр абыйга эләгә. Ул соңгы алты елда әлеге мәчеткә йөри. Аңа кадәр читтә, Калининград шәһәрендә яшәгән. Татарчасы чамалы, изге сәфәргә барачагын ишеткәч, моңа тиз генә ышанып та бетә алмаган. Поздравляемчы, поздравляемчы, я себя даже не понял, почему меня поздравляют? Мин шифаханәдә ята идем, берзаман котлый башладылар, башта аңламадым, әлхәмделиллах, мин моңа Ышанып та бетмәгән идем. Булачак хаҗи Мәккәгә август ахырында юлга чыгарга тиеш. Изге сәфәре бер айга якын дәвам итәчәк. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Радио алып баручылары пляждагы волейболда көч сынаша. Татар телендә сөйләүче радиостанцияләр арасында турнир оештыру күркәм гадәткә әверелде. Матч дәвамында татарча җырлар яңгырап торганда волейбол уйнау тагын да кызыграк бит ул. Радиолар арасындагы ярыш э, турниры турында Илдар Сафиуллин. Бергә бер. Мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров башкаруындагы җырдагыча идәннәр сыгылмаса да җитез хәрәкәтләрдән комнар сибелеп тора биредә. Әлеге ярыш өч ел элек Болгар радиосы тырышлыгы белән башланган иде. Быел да Болгар радиосы командасы бердәм булып килгән. Гомумән, хәзер бу чара һәркемнең көтеп алган вакыйгасы. Беренче еллардагы белән чагыштырганда, инде командалар оешканрак. Һәм без менә беренчесендә әле нәрсә булыр икән инде, нәрсәгә инде ул дип әйтүчеләр булса да, хәзер инде әле ел дәвамында да, кыш көннәрендә дә бергә очрашканда әйтәбез, быел була бит инде, быел була бит инде, без аны көтәбез. Тренировкалар аңа кадәр күп булмаса да, без инде менә шул мораль яктан, рухи яктан әзерләнеп килдек. Бүген безнең бик күп дуслар монда, җиде команда, җиде радиодан. Командалы спорт төрендә ярышу ул җиңүчеләрне ачыклау гына түгел, ә һәр коллективта дустанә мөнәсәбәтләрне ныгытырга да ярдәм итә. Берләштерү нияте белән эшләнә бит инде бу, барыбер. Теге дүртенче власть дип әйтәләр, шуңа күрә без барыбер бердәм булырга тиеш инде. Командалар бөтенесе дә тигез.
Әйтә алмыйбыз, менә мин хәзер мактанып әйтер идем, без лидер диеп, әйме? Юк, алай түгел. Хәзер менә монда ике группага бүлделәр, әле очколар саныйлар, партияләрнең исәпләрен саныйлар. Әлеге турнир өч ел рәттән оештырылып килә. Бу юлы катнашучы командалар саны җидегә җиткән. Ә инде быелгы чемпион исеменә Татарстан радиосы лаек булды. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Әлеге сәгатькә менә шулар иде, ә инде башка спорт яңалыклары белән үзе сезне таныштырыр Илдар Сафиуллин. Рәхмәт сүсән. Рәхмәт Фәнис, хәерле кич хөрмәтле тамашачылар. Әйе, безнең волейболда җиңүчеләр ачыкланды. Менә Олимпия уеннары башланырга инде санаулы көннәр калып бара. Әле Россия җыелмасында төгәл генә ничә спортчы катнашасы һаман да билгеле түгел. Допингка каршы тикшерүләр һаман да дәвам итә. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Халыкара олимпия комитеты таләбе буенча Россия җыелмасындагы спортчылар саны тагын кимергә мөмкин. Су спорт федерациясе дә допингка каршы өстәмә тикшерүләр үткәрә.
Халыкара йөзү федерациясе 2015 елда Казанда узган дөнья чемпионатында катнашкан барлык россия спортчыларының допинг анализларын яңадан тикшерергә карар чыгарды.

Мәскәү өлкәсендә Россия күләмендәге җәйге универсиада кысаларда бадминтон ярышы ахырына якынлашты. Илнең төрле төбәкләреннән җыелган 14 команда арасында Татарстан җыелмасы да чыгыш ясый. Республика вәкилләре белдергәнчә, алар бу ярышка бик җитди әзерләнгән. Ләкин турнир узу вакыты алыштырганга күрә, кайбер лидер уенчылар ярышта катнаша алмый. Шулай да Татарстан бадминтончылары лаеклы рәвештә чыгыш ясап, бронза медальләр белән бүләкләнде. Ирекле көрәшчеләр дә медальләр иясе булды. Ирекле көрәшчеләр әзерлек җыеннары вакытында үзара көй сынашты. Самар өлкәсендә узган чарада Казахстан, Оренбург, Татарстан һәм Самарның яшь спортчылары очраша. Республиканың Тәтеш көрәш мәктәбендә шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясый. Тренерлар Сәгыйть Ибраһимов. Нәтиҗәдә Елизавета Макарова, Наталья Хроменкова, Альбина Ибәтуллина алтын медальләр яулады. Ксения Семенова көмеш, ә Валентина Лаврова бронза медаль иясе булды. Бүгенгә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән-имин булыгыз.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Алдагы минутларда 27 нче июльгә нинди һава торышы икәнен белербез. Әлегә файдалы мәгълүмат. Һава торышының иганчесе LVI компаниясе җәен салкынны, кышын җылыны саклый. LVI компаниясе биналар һәм автомобильләр пыяласына төрле төстән пыяла катламын профессиональ рәвештә урнаштырырга тәкъдим итә. Ел әйләнәсе сезнең чыгымнарга экономия. LV компаниясе машина, өй һәм эш тәрәзәләренә пленка тәкъдим итә. Әлеге продукция сезне чит күзләрдән яшереп, җәен салкынны, кышын җылыны саклар. Кара төсмер өстәүче һәм саклаучы декоратив пленканы LV компаниясе профессиональ рәвештә үзе урнаштыра. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 88 00 555 78 00. Россия буенча шалтырату бушлай.

Температура югары саклана, төнлә 17, көндез 28 градуска кадәр. Атна уртасында тагын явым-төшемнәр көтелә. Температура да бераз түбәнәя. Җилләр исе болытлар куерып яңгыр яуса да, болыт артында кояш бар, ул һәрчак күңелләрне җылытсын. Киләсе тәүлектә Казанда аяз һәм кояшлы һава торышы көтелә. Температура төнлә плюс 19 плюс 21 градус, көндез җылылык 28 градуска кадәр. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 31 процент. Көндез магнит тулкыны булу ихтимал, сәламәтлегезне саклагыз. Шулай ук урманнарда янгын чыгу куркынычы бик зур. Ут күздән сак булсагыз иде, исәнлектә күрешик.